Işlemäne gelýänleri bar, indi şular ýaly özleri zatda kafe zada çykyp ýörenleri bar. Tomsam ýetip gelýär dostlar. Tagam bir ejiz adamlarda. Sargadym bolýn bärdenem awtobus gelýär. Başga şäherlere zada gitjek bolsaň we ö. Gidiňiz Ýewropa tarapa. Braziliýa, Meksika bar. Geljegem. Sähel bir oturyp zat içäýseler dam boldy. Ýaly o ýa-da ýygylyşyp gürleşip. Paýtagtyndan beter iň owadan ýer şu bolaýmasa diýen menä. Bilemok. Oba diýjekmişä.

Hemmäňize salowmaleýkim täze wideoda. Şu wagt dostlar ýydan turduk indi başga şähere gitmelerde bir zatlar iýip içip gideris diýip otyryn menem. Ene dostlar men ýuwmaly. Şu wagt özüme zat saýladym. Biraz şu taýdan 3-nji wany 30 müň kip ýybrym soňky sok 25 müň kip. Ýasap başlady özädir görüş. Häzir Wangýuana gitmeli dostlar. Nesip bolsa ýola çykyp gidýän. Bir awtobusda. Stoda karoçi şu başga şäherlere zady gitjek bolsaňyz öz hyzmatlary bardyr käbir ýerlerde käbir otellerde zatlarda-da bardyr şo hyzmatlary. Ony hökman gidip wokzaldan zatdan bilet almak gerek däl we poýezda zatda gitjek bolsaň o wariantlaram bar ýöne awtobusda zatda gidip bolýan wariantlaram bar. Men häzir aýdyp zat edip goýdum. Biledini aldym ýüz elli diýip bir taraňa. Diýençäme Baňbiýaňa bilet götüreýin. Şu otele gelseňiz ine, ady şul. Şu otele gelseňiz, şondan gidip bolýar, meselem ýok. Hökman bundan däl, başgalardan hem gidip bilýäňiz. Alybaşa gybat näme aýtjak bilen şo. Garaşa gel. Oňa da sargadym bolýan bädenem awtobus gelýär. Şum ýa tuk tuk da gitmelidir. Ýa tuk tuk bilen bir ýerik geldik şular ýalap. Awto stansiýasy. Onsoň häzir şu taýda şu maşynda gitýäs men. Munem ýol diýmeli bolduk indi. Aňyrda oturyp bolmady. Uzak bol dostlar. Içinde näme bar diýseňiz, ot bar, ýumurtga, pomidor, hyýar. Ibram towukga gowy kän tagamly. Iberdi apelsin, sok. Bulam gowy. Has neme. Buzuň ýöne çala köpräk goşup duruyor. Tagamy çalaja gidip başlapdyr. Hata gowy. Bula otuz sogam 25 mün kip dostlar. Gelseňiz juda öz naharlaryňyzdan halamadan şu zatlar bilen iýip gezip bilýäňiz. Baň bu ýaňa geldik dostlar. Şu wagt geldim eý howa bara düşündirip bilemok tomusyňa iýul aýlaryň zadyň gyzgyny bolara nähili şu howa şu wagt şu taýda ýogsa gelen wagtymyzam aý ýanbar aýynda. Kiçiräjik şäher şäher diýseňem bilemok oba diýjekmi şäher diýjekmi näme diýseň. Diýibermeli, daş-töweregi dag bilen gurşalan. Turistlaň köpüsi asyl bu ýerde ekeni. Wientiýende, men paýtagtyndadyr öýtýädim-ä, ýok, bärde eken asyl. Indi bärde-de neme edýär dostlar, edip biljek turlaryňyz, meselem, şunýalak zatlary görkezýär hersini. Bu näçe, bu näçe, hersiniň bahasy gapdalyndadyr, ony dollarda beripdirler bärde. düşüner ýaly. Bu ýerde-de bar. Ýene bir bir ýerde däl, belli bir ýerde däl-de ol nälik? Her bir otellerde zatlaryň aşaklarynda bor ýaly Turagentstwolar bar, ýa şuny ýalaka Travel Wangýun diýip durandyr dostlar, şolar ýalak bärde. Indi Turagentstwolar zatlar bar-da, ondan bular ýalak arenda motoram alyp bilýäňiz.

Bir hili näme-de bolsa bir arkaýyn aýlanýaň-da häzir. Köpçülik bolup gitýäň, turagentstwa zat ile bolýaň, welin onnoň näme nirek gitdi-de gitmeli, näme etdiyse etmeli şon ýalyrak bolýaň. A tak özüň aýlanýaň ony şonda nowusy ýok. Ata ýoldaky öz hostelindaky zada gidin, bassekasy. Daşary gaty gyzgyn ýüz sterling bahasy üç ýarym dollar bolýar. Onsoň muňa nämeler girýär? Mas sekasy, biljard masy bar. Hem-de zawtragam bar şoň içinde. Dostlar suwa girip çykdyk birazajyk salkynladyk. Hostel gaty gowy maslahat berýän dostlar. Tomusam ýetip gelýär dostlar nesip bolsa ine oglanlar sizede maslahat şular ýaljak açki. Ine, üýtgeşik bahasy ýok, eý, üstümdäki, üstaşagy, üste şlýopa bilegeý, üste krosowka ýa bosonožka bilegeý. Şular ýalak zatlar dostlar, nirden tapyp bolýar? Elbetde, TikTok, Instagram hem-de YouTube akkauntlarymda hemmesinde geljegäýdim diýip girýän dostlar. Sms ýazýaňyz, şu zat, şu zat gerek diýseňiz, size on, on bäş günüň dowamynda ýertip berýän dostlar. Hany onda menem ýöräýin, bir zatlar iýip-içeliň. A tak suwam gowy buz ýaly hene suwam gowy ajykdyrdy. Häzir görersin mi? Eý, bärden owadan görnäýşine ýataýynyň. Aha, dagyň. Ene dostlar, e, girelgesi Santara diýip geçýändir dostlar zadyň ady. Ne eşikler üstünde oturyşy dostlar. Gaty gowy oturýar. Hem rahat, hem bir hili owadan, amatly. Bärde burger zat satylýan eken ýöne edilädir bärden ýesim ýokdy başga ýere geçip bir başgarak bir zat ýaýsamykam diýip otyryn şu wagta. Dostlar men sizi şu owadan bir ýere alyp gidip barýan. Bir görersiniz. Gidecek bir köprüden geçýäs. Bir gowy ýere çykar häzir şunda. At gowy ýere çykar. Sebäbi şular ýalak. Garaşylmadyk ýerlerden zat çykýar-da. Muňa seret. Bäri kafe ekeni. Şu taýdan girmedik bolsam, iller girip çykýarlar bäden diýip girmedik bolsam biljekler ekeniň-dä menem. Bäde bahalar zatlar bar hatda. Bulary Ey, nirik geldim, näle geldim men. Atawa dönýär o bärli. Howaz, wapşe üýtgedi düýbünden aňyrdan. Ve bärde de geçip ýatjak diýseňiz. Geliň dostlar, geliň hökman geliň şu lawosa. Muň owadanlygyna seredäýiň-dä, derýaň berýän şemaly, ol gapdaňdaky daglar, eý, bir şeýle gowy howa gelýär-dä-row. Häzir hem şu taýy şu wagta irräk sagat bäş zat dolar, dört doldy, bäş hem däl doly. Häzir şu taýy gidýärkä bir iki sagatdan, aý, bir bir ýarym sagat, iki sagatdan zatdan şu taýynyň adamlary zatdan tans edip, baý edip şu taýy. Şon ýalak bol bolar bolýandyr sebäp diýseň kolonka da aýdym zat an iki sany adam otyr. Näme söz tapamok şu wagt hiç hili söz tapamok gaty owadan ýer. Serediň ýokarda daga neme uçup ýören bar. Görünýämka. Şu taýda ana. Näme şu paraşutly çykyp ýören ha? Ne bärde bular wapça ýüzüp ýörler. Lodkada. Laos. Laosdan men bular ýalak ýerler badroý kelläme gelmeýär iýjem. Nirä düşdüm men düşünip bilmejemok şu wagt dogrymy aýdaýyn. Laosyň paýtagtyndan beter iň owadan ýer şu bolaýmasa diýýän men-ä entek. Göreris sany eýleklerem bar bilen ýerimize çenli baryp göreli. Iň owadan şäher şu bolaýmasa meň pikirimçe serediň-ä bäriniň tebigatyna dostlar howasy başga zat howasy zady. Muňa serediň kafeň ýerleşýän ýeri şu. Tubim bar diýendir. Hökman Wangyýaňa gelseňiz şuny gözledip ştaýyp geliň. Şular ýalak köçelerden geçip şolar ýalak ýere barany kelläme-de gelmeýärdi mende. Aýtýan ene Braziliýa, Meksika zat gözüňize gelýän bolsa şuny ýalak stenalar, suratlar çekişip zat ýazyşyp, ol futbolkasyz zatsyzja gezip ýören Adamlar, ýa plýaž gyralar. Nä bärde nämeler bar. Ýa köçe naharlar, köçe tagamlar. Aýna şu. Diňe burger zat, ol bul bar. Sabaýdy, sabaýdy. Şu tarapda-da maňa bir gowluk. Ýaňky taraba çykýas ýöne. Owadan ýerleriniň birine barýas ekeni ýene-de. Men şu wagt gatar bet ýadaw, hä? Ýöne hiç hili ýadawlygymy duýamok. Näme üçin? Näme edip ýadajak zatlar? Serediň. Owadanlygyna seredäýiň-de bäriniň. Näme edip ýadaýanyny duýjak, näme edip ýadajak asyl? Näme edip öýde turjak? Ýokarda uçup. Görenler barmy bärde oturyp suw içip görenler barmy her kim başagaý muňa seret bil bärde çilini çekip gör bil bil bärde söýgülisi bilen aýlanyp gör her kim bir zat ýöne her kim hemme kişi şu taýdakylaryň hemmesi bir hili dynç almana gelenler hem daže ýaşaýjylaryň hemme kişi bir hili bagtly durmuşda hiç hili problemasyz ýalak bagtly hakykatdan hem şo duýgyny berýär hem dostlar.

Şu nemede ot aýlanjak bolsaňyz, otlar 300 müň neme diýýär, kip diýýär. Ýa kafe, elat, töwerekleriň hemmesi turagentstwalar, kafeler diňe şolar ýalak ýerler. Ine bärde ATM bar, bankomat, pul çeker ýalak. Indi bärde näme bar? Pul çalşar ýalak bar ine. Dollaryňyz, zadyňyz bar bolsa, aladalanyp, aeroportda çalyşjak bolup bar. Hemmesini şo taýda çalyşmak gerek däl. Şo taýdan bir gerekli jaňy çalyşýaň, galanyny soňundan aýlanyp görkäňem çalyşybermeli. Sagat üç sagatmy, dört sagat mundan öň men nahar iýjek diýip ýördüm, ajykýan zat diýip, aç, iýmeli nahar diýip. Şondaky iýjeklerim üç-dört sagat mundan öňki iýjeklerim nahary. Intägem ýemokda. Şo aýlanyp gaýdyp, owadanlygyny görüp, iýmek ýadyma düşenok. Şo dereje owadan. Ine, balyk zat tapýarlar. Depededen bir siňek zat gelmesin diýip, wentilýatorjyk. Menden sorasalar-da, täzeden zada waň diýeňe geljek indi. Laosa täzeden indi geljekmi diýseler, hiç hili pikirlenmän, göni hawa diýjegimi bilýän däl dostlar. Ine şu wagt şu ýoldan beýläk öwrülýär. Aşaklygyna gitýän ýol bar. Adamlar geçip barýar. Menem aýan ýöräýin-aý, menem diýenok gidip barýan. Hä, indi maşynda zatda girmek bolanok diýýär. Ziplaýn bar diýýär özi. Ööö, motorda bolýamka onda maşynda geçmän.

Diýenler, ýerim de bar, şondan bäri gelelim bäri hiç zat iýemogyn tä. Aýn iýjek, ina iýjek zat diýip, şo görüşdirip bar edip aýlanyp ýörüp, iýmek zadam ýatdan çykyp gidipdir. Indi nädir iýjek nahar, bir zatlar iýişjek. Näme balany görüşdirip. Ha, bular aýdyl hytaý kafeler. Hytaýlar bärika. Näme köp gelýär hytaýlar bärik işlemäne gelýänleri we indi şular ýaly özleri zatda kafe zada çykyp ýörenleri we ýaşap ýörenleri we hytaýlardan. Ha, o Ýewropa taraplardan hem ştaý gelip kafe zada açýanlar, onýalyklar hem bar. Ha, bular mine tragentstwalar. Ýüzmän alyp gitjek diýýä, ertir diýýä. Günlük zat şeýdip tutulýanlar bar-da ine, turlar bar. Meselem, pylança berýäň, onda ol şu wangzuýaňdaky puluňa göräräk ýerleri aýlaýarlar. Hany şu tarap aýdyp göreliňmi? Ine, hindileňem zady bar eken, kafelary. Hindi nahary zat iýjek bolsaňyzam dostlar. Seven Eleven gezmäne bir ýer giderik gideňde şu Seven Eleven bolsa boldy seni açýarlar nädogry otlujan ýaryňyzdan çykarma daşyňda zatlaryny gowy görmeseň halamasaň bir zatlaryny ýa naharlaryny halamasaň arkaýyn şondan zat edip bilýäňiz iýip içip bilýäňiz howa açyk öýlände çalajada bolsa neme etýän eken açajyk birhi salkyn salkynlaşýan eken günorta ana bar a ol hakyky tomsuň gyzgynynda Erbet gyzgyn bolýan eken. Bu ýer hem elektromotorlar, zatlar şol arenda alyp bilýän ýeriňiz. Tarapdan gidemizde de häzir. E şo ýene eýrençikler, sowgatlyklar, zatlar gelýär söýtýän. Hawa. Sowat sumkalar bar. E şolar şu keçeden şolar ýalak gitýän eken, dostlar. Men aňyrsyna gidip hem oturman. Şo bir zatlar da. Diňe şu sowgatlyklar, egneçikler ýene men baram özüm Aziýa tarapdan köp adam göremok. Bir ki diňe Ýewropa tarapda biram Hytaý tarap gelýär dostlar. Bilemok näme sebäpden. Zatlar içinkidäki ýene men ýaňa gowja kene bara nemedäki. Vientiandaky haýsy nahar diýip şul aýtýan ýalňyş bilemädir. Şuňa meňzeş bir zatmy ýa şuňa meňzeş bir zatmy? Laos tagamlaryny diýmän bir ýere geldik. Bir kafeä girdik. Edil başgalary şol aslynda oý nemeler bar eken hotdoglar bar ondan soň burger, pizza ýa öe tagamlaryny barlaýyn diýenmiş wagt. Şu hytaýlar arak ýaman alawok däl, şu sostaw otyrak alawok bolup otyr. Entäm näme-de bolsa şu wada ýuwaşady welin. Özleri asyl şon ýalak ýaşlara utanjaň. Ä ýaş bolsun ulusy bolsun sähel bir oturyp bar içäýseler dam boldy ýa alawok git ýa gygyryşyp gürleşip.

Doýmadymaý ýaňky naharda bara hiç hil doýmadym tagam gaty gowy hä ýöne zady zady kiçi däre naha boldy kiçem diýen nahar az daraý bara ine ol doýranok ol meni moşt azrak ýenler bolsa doýurýan bolsa doýurýandyram bu naoýa ýöne bulan özleri üçin näme bular tagam bir ejizje adamlarda Piki göwre tarapdan diýende, göwreleri bir ejizje bolansoň, onnoň işleri hem ynjalak kän däldir-dä, onnoň. Biz ýöne şo çörek zat, gowurdak zat ýuwlanan çagalar, et zat diýip, onsoň bular onnoň bizden az iýen ýalak bolup dur.

Ýaňkam 50 müň tip, bu-da 50 müň tip. Ýöne ikisiniň tapawudyny Gaz gapdalyndan hem aňyrsyndakydan näme allam? Pepsi. Olam 20 müň. Jem 70 müň ne şol ikisi. Dostlar, ýaman gowy tagamy. Iýibem bolanok muny, ne nirsinden iýip başlajagyny bilip bolanok. Iýip-içibä bolduk, ýöne ýany indä doýduk. Köçelerinde edere zat ýok, üýtgeşik bir köçelerinde şeýle tak aýlanaýmasam bu günlükçe. Onnoň ertir nesip bolsa bir gowy ýerlerine alyp gitjek dostlar sizi.